bolmagyny arzuw edýäs. Biziň durmuşymyza, dünýämize döwletli agzybir günler düşeýän Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza sag bolsun aýdýas. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işler mydama ýol alsyn. Ine bu günler ýurdumyzda güýz pasly dowam edýär. Elbetde güýzüň gelmegi bilen gowy baýramçylyklarymyz bellenilýär. Ine şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk toýuny toýladyk uly dabara bilen. O toýuň yzyna sepleşdi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň Otuz ýyllyk toýy. Ine bizem şu pursatda Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Serdarymyzy, bütin türkmen halkymyzy tüýs ýüregimizden gutlaýas, hemişelik Bitaraplygymyzyň toýy bilen. Şular ýaly hemişe toýlar toýa ulaşsyn. Bizem şeýle ýagşy arzuwlar bilen ine Naznamaty desterhan gepleşigimiziň nobatdaky sanyny siziň dykgatyňyza hödürleýäs, mähriban telewyzçylar. Ýazgylarymyzyň dowamynda ýurdumyzyň dürli ýerlerinde, aşhanalarda zenanlarymyzyň ul yhlasy bilen, mähri bilen bişýän tagamlaryň bişirişi dogrusynda söhbet edýär, ýöne ýazgymyzyň bu sanyna köpçüligiň gelýän ýeri bolan, ýagny kafede ýazgy etmegi makul bildik. Häzir kafeň ady bilen tanyş ederis, içinde taýýarlanýan tagamlaryň bişirişi dogrusynda tanyş ederis, häzir hawa ýazgymyzy şol ýerden dowam ederis. Salamyaleýk. Ine mähriban telegörüjiler biz ýazgy hawa ýazmak üçin ine gelen ýerimiziň esasy şu ýerde hawa naharlanmana niýetlenen giňişligini tanyş etmek isleýäs. Islendik bir garbanşhanada, restoranlarda, kafelerde hökman adamyň göwnüni açýan zatlar bolmaly. Aýdaly naharlanmana niýetlenen ýagny oturgyjyň, stoluň, şonda nahary saňa iberilýän gap-çanaklaryň dürli görnüşleri seň hem göwnüňi açmaly hemem Janyňa rahatlyk döretmeli. Öýde-de edil şonuň ýaly. Sebäbi adamzat durmuşyň ähli pursatyndan lezzet almaly. Naharlanýan wagtam, gezim edýän wagty, iş pursatynda, işden öýe gaýdyp barýan wagty, umuman her pursatdan lezzet alaňda adamda ruhy baýlyk döreýär. Ruhy baý adamyňam jany sag bolýar. Jan saglygyň üçin diňe bir oba lukmanyň saňa oba hyzmat etmegi ýa seň bilen gürrüňdeş bolmagy hökmany däl. Ýa bolmasa oň saňa diňe oba saglygyň üçin Gerek bolan dermanlary ýazyp durmagy hökman däl. Sen öz saglygyň üçin özüň alada etmeli. Naýdaly biz ejeler çagalarymyzyň saglygy üçin, ýan ýoldaşymyzyň saglygy üçin alada edip durmaly. Iýmitlenmegi, olaň geýýän eşigi, olaň naharlanýan ýeri, ýatýan ýeri, umuman ähli pursatda öz durmuşyňy gözelleşdirýän, ruhy baýlygyňy döredýän zatlary özüň döretmeli. Indi biziň şu maksat bilen ýurdumyzyň çäklerinde, paýtagtymyzda, welaýatlarymyzda hereket edýän, Dürli naharhanalaň, kafelaň, garbanşgalalaň şular ýaly naharlanýan ýerlerine hemem aşhanalarynda bişýän tagamlaryň käbir görnüşlerini siziň dykgatyňyza ýetirýär. Elbetde güýzüň gelmegi bilen, hasam ine güýz paslyna tirkeşip gelýäk, gyş paslynyň gelmegi bilen adam ýygy naharlanmaga isleg döreýär. Sebäbi bedenimiziň kuwwatly bolmagy gerek. Indi bizem häzir hawa güýz paslynda hasam bedenimiz üçin gowy, şular ýaly maşgalamyz bilen gelisimiz gelýän ýerlerdäki biz üçin döredilýän mümkinçilikleri siziň dykgatyňyza ýetirýäs. Ine gelip bilersiňiz bu kafede paýtagtymyzyň iň owadan ýerinde ýerleşýän Degirmen kafesi. Degirmen kafesi hawa köp adamly. Bu ýerlerde siz maşgalaňyz bilen dynç alyp bilersiňiz. Ýa bolmasa şu ýerlerde kiçiräk doglan günleri, belli seneleri belläp bilersiňiz. Ýa bolmasa ine kiçiräk aýdaly sadakalaram şu ýerde belläp bilersiňiz. Häzir aşhanada gyzgalaňly hereket dowam edýär. Biziň ýazgymyzda ho bişirip berjek tagamlarynyň düzümine gerek bolan önümleri taýýarlaýarlar. Ine ýazgymyza gatnaşýan zenanam Suraý gelin. Suraý gelini biz ýazgylarymyzyň geçen sanlarynda siziň dykgatyňyza ýetiripdik. Şu ýerde, hawa, şo ýazgymyzyň geçen sanynda

Indi mähriban watandaşlar, Suraý ilimiziň ýazgymyzyň geçen sanynda taýýarlap beren tagamlary dogrusyndaky wideo ýazgydan gysgajyk tomaşa etdiňiz. Indi biz ýene bir gezek Gabat tanyş edýäs. Suraý gelin Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Baba Nazarowa. Ine maşgalasy bilen şu degirmen kafeni ýöredýär. Bu ýerde-de dürli tagamlar taýýarlanýar. Şoň käbirleriniň taýýarlanyşy dogrusynda gürrüň berer. Suraý gelin hoş gördük. Birek-biregi. Gülbibi hoş gördük. Sag boluň sylap geleniňiz üçin. Bu gün men size hamyrly önümlerinden taýýarlap bereýin. Dürli görnüşli işdäaçarlardan. Şolaryň birinjisem garyşyk pizzamyzy taýýarlap beräýin. Garyşyk pizzamyza bize gerekli zatlar, kömelek, towuk eti, şöhlat, ereýän peýnir, islege görä-de beýleki gök önümleri goşup bilýäňiz. Ilki bilen hamyrymyzy ýaýýarys. Hamyrymyzyň ölçeg iki ýüz elli gram ýalyrak hamyr. Asyl çişirme hamyrlarymyzy edip bilseň ýasanyňdan soňam ýaýanyňdan soňam bir on bäş ýigrimi minut el demine goýsaň gowy gowuda çişip owadan bolar ýaly. Ýaýymy alýançam siz erime peýnirimizi gyryp berseňiz.

görnüş berýär. Indi men şu gyrgyjyň ýeri gözünden geçirseňiz bolýar gowy. Indi piçalar kän görnüşe bölünýärda ýöne dogrusy saýlamaly ýada atlandyrmaly bolsa etli şöhlatly bolsa has iýmek ýakymly ýaly bolup dur. A siz üçin? Indi dürli ysmanaklaň hem görnüşi barda ýada oty baýlaşdyrylýan görnüşi bar ýada diňe kömelekden taýýarlanýan görnüşi bar.
Bizem şol etli önümleri bolsa duran ýerimiz gaty gowy görýäs. Türkmen aşhanasynda ýa şular ýaly kafelerde hökman etli tagamlary ho ýygrak bişirilýär. Ho gündogar halklaryň ählisine-de mahsusdy. Etli önümler, etli tagamlar ho ýygrak kabul edýär. Esasan ýaşaýyş oba şertimize baglymyka diýýän sural. Sebäbi her ekedi gowy görýän halkymyz barda, ine ine biziň ýurdumyzda hasam bir şeýle daýhançylyk, çarwadarlyk ir döwürler ösen. Ine şo zatlardan ugur alyp gaýdýamyka diýýän. Hawa, hereket edýän adamlar üçin etli, ýagly, ýüzli naharlar iýmeseler, özlerini gaty gowşak duýýarlar-da, şonuň üçin güýç bermesi üçin. Hawa, gelmegi bilenem.

Gyrasyna özbaşly hawa ereme peýnir bilen büküm alýanyň sebäpli galybyndan biraz ulurak ýaýdyňyz. Ýok bu şu süýji bolýada gyrasyndan syryp ereme peýnirini salyp büksek. Indi siz öň hawa ýazgymyzda gürrüň berdiňizde bizde has hamirli önümler öňe çykýar diýip. Ýok, indi biraz görnüşini üýtgeden tagamlaryňyz barmy? Pasyla görä bolup biler, tejribäňiziň artmagy bilen bolup biler. Hawa, şu wagt howanyň sowamagy bilen etli önümlere isleg köp bildirilýär, şol sanda balykly önümlerimize-de. Şonuň üçin her hiljik görnüşde balyklarymyzy, gowurma görnüşlerini, beýleki görnüşlerini ýola goýduk. Asylha-da, hawa, döwrüň, aňyýetiň ösmegi bilen adamzadyň iýmitlenmek medeniýeti ýa-da iýmiti bolmak Tilegi dürlüçe üýtgäp bilýär. Däl sanly ulgam ösen, hawa, internet has kämilleşen. Ony şoň üçin şol esasynda Ýewropa, Günowa halklaryň, hawa, tagamlaryna isleg artýar. Size taýýarlap görkezmek isleýän bir ýuka çörekli görnüşde naharymyz bar. Şonam ýola goýduk. Onam taýýarlap görkezeň. Gowy isleg bildirilip alynýar bizde şonam. Mähriban zenanlar, dogrusy kafe, hawa, naharhana bolan bilen, hawa, Olarda taýýarlanýan tagamlaryň görnüşe görä zenanlar siz hem kabul edip bilýäňiz. Suraý gelniň häzirki taýýarlaýany öý şertlerinde hökman taýýarlap bilersiňiz. Asylha şular ýaly pizzalarda, pidelerde çagalar köplenç gyňagyna goýýar gyrasyny. Şular ýaly siz ereňe görnüşindäki peýniri salyp höküm alsaňyz, ähli zatlar hem zaýasyz hemem bir hili gowy bolýar, lezzeti üýtgeşik bolýar. Indi lükümini aldyňyz. Indi şunuň üstüne özümiziň suwuklygymyz bar. Üstünde pomidor öýmejigi bar. Gök otlar salýas. I zeýtun ýagyny ulanýas. Soňam bir diş sarymsak goýýas. Birazjyk ulurak gapda edýäs-de, ondan birazjygyny aldym ine şu wagt. Şondan iki, üç çemçe ýaly aşagyna goýýas. Menem şeýle görnüşinde taýýarlaýan gowy bolýar. Köplenç biz pitsa taýýarlaýmyzda mähriban zenanlar ýaňky maýonezini, pomidor öwmejini aýratyn salýar. Ýöne şeýle görnüşinde taýýarlasaňyz tagamly bolýar. Ýag salyp bilersiňiz, zeýtun ýagy bolmasa-da bolýar, ösümlik ýagam bolýar. Maýonezi, pomidor öwmejem isleseňiz ajy görnüşinde, isleseňiz sada görnüşinde. Ýöne hasam gowy çişlik tagamlandyryjy görnüşleri bolýar-da, ol has gowy bolýar onuň. Ýa sarymsagam islegiňize görä. Içine zatlary salyşdyrýas. Bizde köpräk şöhlat. Indi muny dogryşdyrsagam bolýar. Pizzamyza dogryşdyrýas. Şöra goýaýyn. Mhm. A kömelek salýaňmy? Kömelek salýas. Owadanlap örüp bolýar ony. Kesilgi görnüşinde salarsyňmy ýa? Hawa, şeýle kesilgi görnüşinde örüp bolýar. goýuşdyryp çykýas. Asylhada suraýyp sizem öz iş tejribeňizde bilýänsiňiz şul taýýarlaýan önümiň iýýän adamyň işdäsini açmaly. Ýogsa ilki tagamyň görnüşiňe çykmaly. Owa görnüşiňe çykmaly. Görnüşi öňe çykanda lezzetinem gürrüň berýär özi. Men özüm taýýarlanymda-da ýa-da özümiziň işgärlerimiz taýýarlanda-da köpräk tejribesi bar adamlar bilen işleşenimizde bilýän adamlar göni diýýär. Munuň daşy aýdyp dur, nähili şol adamyň bilýänligini diýip. Köp naharlaryň daşyndanam nähili. Hawa, özi gürrüň bermeli-ä, süýjüligiň ilki bilen-ä şoň hoşboýusy. Soňam şo oba iýmäne niýetlenen oba ýere ýerleşdireňda hökman şol naharyň daşky keşbi. Hä, towugy bişirmeýän ekeniňiz? Ýok, bişireňzok.
Döşüni etinden alýas. Şonuň üçin bul tiz bişegen bolany sebäpli bişirmän goýýas, şonda bir suwlujy, süýji tagamy berip çykýada. Asylhada towuk etiniň döş eti işdäaçara-da oňaýly, şular ýaly görnüşlerde. Tagamlara-da, ine, aýdaly, ganat eti, buz eti, olar hökman çorba, buglama, hasam palawda gowy gelişýär.
Döşe toga köp sanda, köp ýerlerde ulanmana gaty oňaýly. Isleg bildirýän adamlar üçin bolgar burçumyzy goşup bilýäs. Halamaýanlar üçin aýyrybam bilýäs. Şol sanda zeýtun hem şeýle. Köplenç dürli görnüşli garyşyk pitsada zeýtuny goşýarlar. Goşmanam bilersiňiz eger halamasaňyz öýüňizde taýýarlanyňyzda.
Asylhada çagalara ähli önümlerden isleg döretýän tagamlaň biri. Pitsa köpleň işdäsine ýakyn taýýarlanýar. Biz seniň adamam ýok diýip bilenok. Bu döwrebap iýmit. Gündelik durmuşda ýygy kabul edip bilýäs, islän wagtymyz kabul edip bolma mümkinçiligi bolan tagam. Soňunda etimizi salýas. Birazjyk. Muny taýýarlanan et salsaňyz gowy bolar. Sebäbi etiň bişmesi gynyrak-da. Ýa gowurma görnüşinde ekeni-dä, gowurdak ýaly.
Hawa. Taýyn görnüşinde. Göräýiň ene şu pitsa kän önüm gerek ýalam bolup görünýär ýöne aslynda beýle däl. Az zadyndan şeýle bir dürli görnüşinde dürüşde taýýarlasaň az azajyk zatlardan hem taýýarlap bolýar. Hawa boldy taýyn.
Biraz şu durkuna howur pejimizi salýas, ondan soňam ereme peýnirimizi soňundan goýýas. Birazjyk bişenden soň. Doly bişmegine bir bäş minut galanda.
Mähriban telewörüjiler ine Suraýa gelen ilki bile taýýarlap berdi. Ýagny duruşda görnüşindäki pizzamyzy ony howur pejine saldy. Kä pizzalarda ereýän peýnir birbada salynýar, kä pizzalarda-da soň gyzartma görnüşinde gyzarandan soň salynýar. Oň häzir biraz gyzarmagy gerek. Bu ýerde-de ereýän peýnirimiz taýýar bolup dur. Indiki hawa taýýarlajak.

Biraz uzalak hamyrymyzy ýaýýas bu gezek. Munuň syrly görnüşleri hem bar. Ýa-da aýratyn tagam hökmünde pidelere goşmanam ulanýarlar ony. Ýöne taýýarlanyş usuly bir meňzeşräk gidýär. Gaýyjaga meňzäp gidýär.
Ýöne şulam algynly hamyr, ýagny çişirçi hamyr bolýar, hadýa. Ine, ownuk görnüşine-de büküm alynýar, ýöne ýörite, hawa, toýlarda, sadakalarda goýmana niýetlenen görnüşi. Ýöne şeýle görnüşi aslynda bolmaly görnüşi, ýöne hökman bu togalak däl-de, süýri görnüşinde taýýarlanýar.
Biz kiçi görnüşlerini öýde kän taýýarlaýarys.

Sen nähili garaýaň şoňa? Köp adamyň durmuşa bolan garaýşy köplenç ýaşlykdan döräp başlaýar-da. Ýaşlykdan çagalarymyzyň görýän zatlaram şol internetde diýin, sanly ulgamda kän görülýän zatlary özleriniň durmuşyna ornaşdyrýarlar-da, durmuşymyzyň ösüşi täsir edýär. Çagalara-da şeýle. Öz milliligimizden, däp-dessurymyzdan ýa-da Milli tagamlarymyzdan çagalarymyz üzňe saklamaly däl, üzňe tutmaly däl-de, şolar ähli tagamlarymyzyň görnüşlerini bilmeli.
Ýewropa ýurtlarynda edil biz tarap ýaly ýaşlykdan çagany iliň nahar bilen iýmitlendirip duranoklar. Köplenç taýyn ýer, taýýar ýer almaly önümleri iýdirýärler. Şol ýaşlykdanam şolar endiklerinde, Peýdaly däl naharlary iýmek endigi ýüze çykyp dur, olam ulalansoň elbetde özleriniň saglygyna zyýan ýetirýärdi. Ýöne şu buýsanç bilen aýdýas biziň çagalarymyz hökman öý şertinde bişýän naharlar bilen iýmitlenýär. Ýurdumyzyň dürli çäklerindede sebäbi şol enlik öýde iki wagtyna nahar bişmegi, şol naharlaryňam düzümine we hiline pasyla görä baglanyşdyryp bişirilýär. Öý şertinde naharlanmany biz has ýykgyn edýär. Indi häzir hawa gürrüňe güýmen Nusra egnimiziň çysynyň bişendigini iýip habar berýär, ýöne entäk bişimi möhletä dowam edýär. Hawa, indi sy erime peýnirimizi goýýas üstüne, ýaňky siziň geçiren. Indi gyralary gyzylja görnüşinde.

Dökümini alanymyzdan soň birazjyk ortalaryna şeýdip dürtgüç dürtüşdirýär. Mähriban telegoryjylar Nusra gelnimiziň ilkinji taýýarlan hawa pizasy bişdi. Ine şular ýaly görnüşinde. Ýöne dogrusy biz öý şertlerinde bişirenimizde haýal bişýär. Ýöne bular ýaly garbanşganalan, o kafeleň howur pejiniň gyzgynlyk derejesiniň beýik bolýandygyny ýazgymyzyň geçen sanynda Suraý gelnimiz aýdypdy. Öýdäki iki ýüz elli derejede bolsa, bular ýaly ýerlerde hökman dört ýüz gradus derejede bolýar gyzgynlygy. Şonuň üçin tiz bişýär. Hamyrynyň içiniň galmagyna oňaýly, hemem şuň düzümine goşýan önümlerimiziň suwuny ýitirenok. Hawa.
Pizzamyz taýyn bolandan soň oregano atly ösümlik guruntusy bar şeýle. Şol hemme pizzalara sepilýär. Muny näme üçin sepýärler? Pizza italýan naharlarynyň biri bolup durýar-da, bu ösümlik guruntusam şonuň bilen baglanyşdyrylyp köpräk sepilýär. Ine şeýle görnüşli mähriban teleworçylar. Biraz hawa hoşboý ysy bar. Bu çorba-da gowy gelişýändir.
Suwuklygymyzy-da şundan goşýas. Indi şine bu pidämize de sowuklygymyzy goýýas. Suwluja, süýji bolar ýaly.
Mähriban telewiziýalar, bu taýýarlaýan görnüşimiz ýene bir gezek ýatladýar, ol Türkiýe döwletiniň tagamy bolup durýar, pide. Bu köplenç şowut göni etiň özi salynýar, dürli tagamlar bilen tagamlandyryp, jana Turay gelin baýlaşdyrypdyr. Ýaňky pitsýamyza salan Indi muňa-da gowrulan, dogralan etimiz bar. Şony goşdurýas. Munuň içine-de sogan, ýaňky pomidor, göwürsleri goşup, islegiňize görä sazlap bilýäňiz özüňiz. Şu ýaňky pitsany taýýarlaýşymyz ýaly, Ilki şu durkuna bişirip alýas. Soň ereme peýnirimizi üstüne goýberýas. Hamyrly naharlarymyzdan daşynda ýene bir gaýmakly nahar taýýarlap bermekçi. Gaty gowy söýülip iýilýän nahar. Oňa bize towugyň döwüşi gerek. Uly bolmadyk iki, üç santy böleklere bölýäs. Bu ýazgymyzyň, bu ýazýan ýerimizi ýatladýar. Paýtagtymyzda ýerleşýän Degirmen kafesi. Indi bu hawa köp wagtdan bäri halkymyza hyzmat edýän ýer. Dürli tagamlar Ýewropa döwletinde bişýän tagamlar, gündogar halklaryna mahsus bolan tagamlar sebäp özümiziň hawa tagamlarymyza ýakyn bolan lezzetleriň bişýän ýeri ine Suraý gelin aýtdy. Suraý bu maşgalasy bilen Şu kafeni dolandyrýar. Esasan şu syra maşgalaň bilen dolanylmaky we ýanýoldaşyň goldawy bolmagy has gowy durmuşda rejeli işlemek üçin. Dogry. Diňe ýoldaşymy däl, gaýynlarymy, janlary sag bolsun, hemme tarapdan goldaw bildirer, ejem, kakam, ýakynlarymyzyň goldawynda-da biz özümizi hereket edýäris, arzuwlarymyzy ýetmek üçin. Biziň naharymyza gerek bolan zatlar esasy towuk döşi. Kömelek. Şeýle. Indi ereýän peýnirimize ýa pidämize çenli. Onda buňa hawa, gaýmagymyzy diýdik. Un goşýaňmy? Ýok, goşamok.
Edil öz öýüňde taýýarlasaň, islän zadyňy goşup bilýäň. Ýöne kafe ugrunda köpüň halaýjak zadyny etmeli bolýan ekeni. Şolaryň islegine görä hereket edýäň. Asyl hada köpçüligiň gelýän ýerinde köpüň işdäsine ýakyn zatlar. Içine salýan oba sepiltgilerem, aýdal, tagamlandyryjylaryň islendik görnüşem ökde bolmasa gowy. Ýaňky duzam, burjam ýa-da beýleki ýiti isli, hawa, gurunyklar bar-da, naharlary baýlaşdyrýan, şu zatlaryňam ählisini deň-saz almaly. Indi, hawa, ojagymyzyň başyna geçäýeli-de. Şeýle, ýör.

Mähman terrorçylar ýazgynynyň adyny ýatladýar we ony buraý gelnimiziň ikinji taýýarlan pidesiniň şeýle görnüşi. Bu-da edil pitsa ýaly iki gezek howurpeje girýän eken. Birinjisi gowy gyzaryp bişmegi üçin, soňam ereme peýnirini ýüzüne goýandan soň oň eremegi üçin.

Şuny kän saklasaňyz kesilýändir. Şoň üçin kän saklamalyda gaýmagyny goýansoň birazajyk goýalandan aýyraýmaly otdan. Boldy taýyn. Indi tüwimizi goýsak.
Mähriban teleüraçylar, her tagamyň taýýarlanyş aýratynlygy bolýar. Indi şular ýaly bir adamlyk bolmak üçin tüwide agram barmy? Bölüň. Iki ýüz gram ýaly.
Berhiz, bu adamlar üçin has oňaýly. Kömelegiň bolmagy, tuguň bolmagy, sebem süýt önüminiň öňe çykmagy. Ak tug hem şular ýaly buglama görnüşinde köp zada peýda hasaplanýar. Ýagny bedeniň o artykmaç duzuny almakda, artykmaç duzuny aýyrmakda oňaýly önüm. Şonuň üçin bugdaý unam gowy, ýöne ýygy kabul etseňiz tuguň önümlerinden, tugy buglamasy, tugy hawa, şular ýaly gaýnatmasy dürli görnüşlerde, ýaşdaky adamlar üçin Has peýdaly. Dogrusu ýaňam aýtdyga islendik tagamyň hökman iýmänem etlerin saçaga gelende özüni özi beýan etse gowy ine siz Suray gelniň taýýarlan tüwli kömelekli özboluşly taýýarlanýan lezzetiniň görnüşi özüniň süýjüdigini aýdýar. Ine häzir biz Suraý gelniň kafesiniň aşhanasynda durs, tagamlaryň taýýarlanýan ýerinde. Ine bu ýerde bize häzir kömelekli tagam, bir pidäň bir görnüşi, bu-da garyşyk görnüşinde pitsa. Ine elbetde naharyň ýanynda hökman işdäaçaryň bolmagy-a wajyp Suraý gelin. Onam taýýarlap götererismi? Hawa, baş üstüne taýýarlalyň.

Mähriban teleüaryjylar! Indi biz hawa ýazgymyzy hawa iýmitlenmäni niýetlän şu giňişlikde dowam edýär. Indi häzirki taýýarlaýany işdäaçar. Elbetde işdäaçar her möwsümde-de gowy, hasam güýz günlerine, gyş günlerine düzümi etli taýýarlanýar. Indi Suraýa geliň, hawa hem düzümini aýtsaňyz, taýýarlanyş usullaryny aýdyp berseňiz. Düzüminde bizde towuk döşi ýörite otda, közde taýýarladyk. Hyýar, pomidor, käşir, soň şeýle kelemiň bir görnüşi. Hemem ýuka çörek görnüşimiz gerek şeýle. I ýörite özümiziň gaýmak bilen maýonez hemem gök otlar salnyp şeýle süýjüje. suwuklygymyz. Kelemiň şu görnüşi mundan köplenç hawa Hytaý döwletinde işte açar taýýarlanýar. Olaň hökman iýmitinde şu kelemiň görnüşi ýygy gabat gelýär. Biziň hawa bakja ekerançylygymyzda kelemiň togalak görnüşi ýygy ekilýär. Ýygam kabul edýär. Ýöne bu görnüşi Hawa seýregräk. Bu ýöne şeýle lezzetli bolýar, hasam işdä açarda.
Hawa, ýene duzlanan önümlerede goşýarlar muny. Hasam ine Koreýa döwletlerinde kimçi diýen işdä açarlary bar özleriniň. Ýörite şul kelemiň görnüşinden taýynlaýarlar. Ajy bolup gidýär. Onuň gaty kän peýdaly taraplary bar, hasam biziň bedenimizde Peýdaly bakteriýalarymyzy iýmitlendirýär, ýagny her hili görnüşli peýdaly immunitetimizi saklaýan bakteriýalarymyz bar. Şolar iýmitlendirýän bolup gidýär, hasam horlanmana, bedenimiziň sagdyn işlemegine, iýenimiziň gowy siňmegine hemmetaraplaýyn kömegi bar şol. Hasam şu duzlanan görnüşinde. Hä, şu kelemiň.
Hawa, diňe bu kelemde edil beýleki kelemleriň duzlanyşy ýaly, ýöne kimçini şeýle diýip ulanýarlar. Men şeýdip dogruşdyrdyk. Indi ýaňky ýuka çöregimizde dolaýýas.
Ine şular ýaly polietilen gaplar biziň aşhanalarymyzda ýygy ulanýar. Haçanda bi önümimizi sowadyja salmaga niýetlenenende, ýagny gaýdykmaz ýaly, guramaz ýaly. Ilki suwuklygymyz. Bu suwuklygyňam düzümini aýtdy Suray gelin. Içine o ýaglylygy pes bolan gaýmak hemem maýonez, dürli gök otlar salýandygyny.
Kelemimizden käşirimiz.
Indi bu şeýle kabul etmek üçin gowy ne ediliş daçar-a däl bi. Buny hasam Ýolda, yzda gidenlerinde o näme talyplara ýa okuwçy çagalara ýanlaryna salyp bermäni, hemem oňaýly iýmäni, tagamly işe gidip barýarka ýa-da işden gelýärkäler, bir ýere barýarkalar aç galanlarynda Çalt iýmitlenmek üçin niýetlenen. Hemme tagam hemme ýerde iýmäne oňaýly däl-ä. Hawa, şonuň üçin bul oňaýly. Özi tobalanýar, garasyny edil biziň köz dönerlerimiz ýaly, ýöne içine gidýän zatlar tapawutlanýar-da. Kelemli önümler biziň dönerlerimize kän goşulanok. Esasy gowy görýän zatlary şul hyýarly, pomidorly. Köplençem gyzardylan, hawa, ýeralma-da.
Hawa, hawa, şony halaýarlar ýene. Bunda has göwünüm öňe çykýan eken-dä. Hawa, ýeňilräk iýmäne özüňize, eger berhizde bolsaňyzam size hasam peýdaly görnüşde gider ýaly.
Mähriban zenaner, siz öý şertinde-de taýýarlap bilersiňiz. Indi şuny stek enjamynda daşyny gyzardýas. Olam daşy Kibirdäp durmasy üçin. Gyzartmaň taýyny boldy. Indi daşy

Mähriban teleügerçiler, biz ýazgymyzyň akynyny ýatladýas, ýazgymyzyň bu sanyny paýtagtymyzda ýerleşýän Degirmen kafesinden taýýarladyk. Degirmen kafeni ýörediji Suraý gelin ýany maşgalasy bilen. Ine-de giň gabymyzyň içine şular ýalyda ulanylýan tüwüden aşymyz bar, kän halanyp taýýarlanýar. Şony saldyk. Daşyndanam şular ýaly sygryň etinden gowy gowrulan. Soýa sousynda bolgar salýas, birazjyk gowurmaçlaýas ýagda. Şuny salýas.
Asylhada işdä açarda bulgar burç biraz gowşadylsa gowy ýagda. Edil ter görnüşinde biraz ajyrak artyp bilýär. Beýleki o lezzetleň öňüni alyp bilýär. Şoň üçin hökman ýagda gyzartsaň oňaýly. Ýowa käşirem şeýle. Soňam ýaňky kelimizin ak ýerini dograp onam gowurmaçlap salýas.

Mähriban watandaşlar, indi biz ýazgymyzy ahyrlap barýas. Ýazgymyzyň bu sanyny Degirmen kafesinden taýýarladyk, Suraý gelniň aşhanasyndan. Ine, Suraý gelin birnäçe tagamlar taýýarladylar. düzümi, taýýarlanyşy baradaky maglumatlar siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäs. Ne de bolsa bu günler ýurdumyzda toýlanýar hemişelik Bitaraplygymyzyň toýy. Bizem şu toý mynasybetli ýurdumyzda, ýagny halkymyzyň hersi öz ugrunda, hawa, ýeten sepgitleri, toýlara sowgatly baryş dogrusyndaky pursatlaram ýetirýär. Ine zähmete berlen raýatlarymyz bar, şular ýaly halkymyza hyzmat edýärler. Suraý gelin sag boluň. Sizem sag boluň. Aşhanaňyz hemişe hawa halkymyza hyzmat edip dursun. Hawa sag boluň.
Menem şu pursatdan peýdalanyp Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza sag bolsun aýdýan. Bizede öz isleýän kärimizde, isleýän işlerimizde ugur alyp halka hyzmat etmäne mümkinçilikleri döredip bereni üçin sag bolsun aýdýas. Ýurdumyzda toýlanýan Hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllygy bilen hormatly Prezidentimizi, halkymyzy gutlaýan. Toýlar toý ulaşsyn, toýuň yzy üzülmesin! Sag bol Suraý gelin.
Arzuwlaň hasyl bolsun. Hemişe şular ýaly siziň aşhanaňyzdan gowy tagamlaň ysy gelip dursun. Toýa hyzmat edip duruň, toýdan bolsun. Mähriban telegörüjiler, ine biz ýazgymyzyň ahyryna geldik. Ine güýz paslynyň dowam etmegi bilen hem elbetde dürli ýerlerde salkyn howada gezelenç etmek, çagalaň bilen wagt geçirmek hasam täsirli. Ine şular ýaly halkymyza hyzmat edýän, toýy beslenýän ilimizde döwrebap medeniýetli dynç almak üçin dürli mümkinçilikler bar. Garbanyşhanalar, naharhanalar, restoranlar, kafeler hyzmat edýär. Bu zatlaryň ählisi halkyň döwrebap ýaşamagy üçin, ine şular ýaly uly mümkinçilikleri döredýän, halkymyzyň öz isleýän kärine, dürli ugurlarda zähmet çekmegine şertler döredýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza sag bolsun aýdýas. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işler mydama ýol alsyn. Ine ýurdumyzda uludan toýlanýan, hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllygy bilenem tüýs ýüregimizden gutlaýas. Toýly Diýarymyzda hemişe aýdym-sazyň sesi ýaňlansyn. Agzybirligiň, parahatlygyň ýurdy bolan bu Diýarymyzda hemişe saçaklar toýa ýazylsyn! Ine, nesip bolsa, güýz paslynyňam soňky günlerine, ine, bellenip geçiler Hasyl baýramy. Hasyl baýramynyň bellenilmegi, elbetde, bereketligiň, bollugyň baýramy. Arly tomus daýhanyň çeken zähmetiniň hözirine toýlanylýan uly toýlarymyzyň biri. Ine, buňa-da nesip bolsa, daýhanlarymyz özleriniň zähmet üstünlikleri bilen sowgatly geler. Ine, nesip bolsa, Bitaraplyk baýramyza tirkeşip geler. Täze ýyl baýramçylygymyz şular ýaly bülümiziň her bir güni toýlara-baýramlara beslendi. Bizem, hawa, şular ýaly toýlara besleýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza sag bolsun aýdýas. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işler mydama ýol alsyn. Hemişe Diýarymyzda toýda görşüp duralyň. Şular ýaly süýji lezzetlerem toýa taýýarlansyn. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen, biz ýene iş pursatymyza dowam edýäs. Ýurdumyzyň dürli ýerlerinde bişýän lezzetler dogrusyndaky ýazgy ýazmak maksady bilen,